السلام علیکم دوستو کیا لے تبیہ سٹی کہ میں خالد بٹی سٹی دے بیوینا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج بٹی ویلوگ سیونے سے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساہین ٹائم موجود ہیں اپنے قریب خانے دے ہوتے اور کال دی ویڈیو جس ٹائم تو ساڑی ٹھیو سی تے کال جڑی میں ویڈیو دا اینڈ کی تائی وہ ہی جگہ دے ہوتے کی تائی میں نے پہن سی شیراباد کیونکہ تہاکوں اپݨے علاقے دے، اپݨے گاؤں دے، ویلیج دے ویلوگ ݙکھا ݙکھا تے جیویں میں اختہ تھی ڳیاں ایویں لڳدے تساں ہی اختہ تھی ڳئے ہوسو کیونکہ اکثر میݙے دوست، میݙے ویورز کمنٹس کیتی پئن کہ یار کہیں ویلے لوکیشن چینج کر ڄیتی کرو ہر ویلے اپݨا علاقہ ݙکھائی کھڑے وے یار مہربانی کرو یار۔ اور ہی ویکھݨے اساں اڄ اپݨے علاقے کوں خیر آباد آتے پئے ہیں فی الحال تے اڄ ویندے پئے ہیں کتھاں پیارے شہر شیر آباد تے جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساڈے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر کے انہاں دے کنے بعد ول کنے پے مزدار ویڈیو شروع ہن تاں سبسکرائب کرو جا یار مہربانی کرو تاکوں کتنا اچھے اچھے ویلوگ ڈیکھن کوں ملدے ہن ساڈا گاؤں ڈیکھن کوں ملدے ماشاءاللہ ویلے ڈیکھن کوں ملدے کتنا سر سبز ہر پاسو تاکوں چار چا پھروں سبزہ ہی سبزہ نظر آندا پے ماشاءاللہ اور ہن تاں مہربانی کرو جیڑھے جیڑھے دوست نویں ہن تاں لازمان مہربانی کرو

ماشاءاللہ اسی پہنچ چکے ہیں دکان دے اتے اساڈے سی پیارے دوست مل گئے سی ساکوں خواجہ صدیق احمد صدیقی صاحب جڑے ماشاءاللہ سی کیڑی پارٹی نال تعلق ہے تہاڈا پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف تسا بچے ودے ویندا بندہ ہے نہیں میں اسی 40 41 جانا پہلے کٹ آئے تھے 40 41 جانا میں بیٹھ رہ گئے 41 جانا جیل کٹ آئے تھے اچھا جیل کٹ آئے مزید تسا اگر قید کرنے دا کر چھوڑ نہ سی نہ ایک گال ہے سارے پیارے دوست ہیں سی ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں کو لمبی زندگی دے سی

بالکل بند تھی چکے ہن ہی وجہ کنے اساں ول خود گھر دو آ گیا سے تہاکوں شیرا باد دی سیر ہی کروایا سے خود وی سیر کیتے سے انجوائے خود وی کیتے الحمدللہ کافی دیر تک اتھاں رہ گئے ہیں جیڑھے جیڑھے کم ہن سارے اپنے نال بیڑے ہیں ماشاءاللہ ہی دعا دے نال اج دی ویڈیو دی تھیں کنے پہ اینڈ اللہ پاک تساں سارے دی اور اساڈی مشکلات اسان فرماوے تے امید ہے کہ تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگی ساڈے چینل کو لازما سبسکرائب کریسو بیل ایکن آل تے لازمن پریس کرے سو تاکہ ساڈی آون آلی نویں ویڈیو تکو جلدی نال مجھے ساتھ تھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال سب تک اللہ حافظ